Ah, mumba maisatobuda ngozi kurumidza kuzviona ndo nzvimbo yekuti haina anonyanya kusvika svika mbada kuona mugaraji uno wakusina anoshandiswa kuno mhm. eh, saka hakuna anosvika svika mhm. saka vatongotora advantage yekutiti vauye this side because kumba kwenkomana daigona kungosvika ngomana zvimutsvaka

Sekuru Nyamasvisva ndichitaura kuti kune ndine nhau dzangu dzakadedzana saka eh, sekuru Nyamasvisva tovaziva tira yamboshanda navo mm.
eh, ah. tarisai mune zviri kuitikewo
ndozvandiri kupererwa ndava chiri kuitika panapa ndechekuti chii chazoita kuti sekuru vasauye kunoku manje ini muchaita sei nekuti sekuru vacho havapo pana ini muchaita sei kana zvinhu zvasvika pakadai eh, isusu tauya takabva nyaya iyi asi ini muchaita sei eh, sekuuya kwamaita ndichangowafonera ndovonzo tachera sekuo sekuti ndivo vakandiitira zvinhu izvi kuti zvinge zvichidaro saka chavangokuudza ichiti kutifonera isusu tiuye pana eh, vati mumbo uoneke kuti zvaizviurema kavayo zvairambwa

Ezvinezvi pamwe vese vangotozivana maitiro avo. Pamwe pamwe ndogona kublema mukadzi wangu pamwe iye anga nezvanga achiziva wangu gadini boy anga nezvakuziva saka the best way kutoona kuti vana vava vanga vagara vachitoita mm. saka ane dambudziko mukadzi wangu wazira vanga angagara achizviita ee eh. ndokumbira vafaro kuti saite kuti vaburitse ndipinde ndiri kuona kuti pane zviaaononjongo iwe pedzisa because pafacebook hazvizobuda hazvifanira kubuda anoditi saka kana vakadai sezvo zvipane pakanaka pafacebook apabude nuditi saka hatidi kuti titore pachibuda nuditi but saka tikada kunzwira kubva kumunengina eh, munengina wamukoma uchisvika maiguru maiguru wakambotaurawo nawo here kubvunza kuti maiguru zvinofamba sei Ah, moziva pane vana amba yabodi hanzi mukoma vane zvavaiona vana bataingoti ah, vanenge ah, ndikutoreva pamazuva bata izvozvo zviii vasvika vakanesa pandaona vadaiso eh. ah, nokuti maitiro avo ndekutadza kuti vari kubira Eh, ndochokwadi.
Eh, kubira kwavari kuita because kudai vanga vari vanhu vekuti pamwe vajaira kuzviita pamwe tingadai tavaona vari mbepo. Eh, kutobira but iwe kutonyara kubira vanga vachiita zvimwe zvichasvika vanhu pamwe. Kubira. Sa mwana mwana waminaye akura sei? Mukomana musikana? Mukomana.
Akura sei? Ane 4 years.
Ane 4 years.
Mm. Odo oh, mfana ari panze. Yeah. All right. Mm. Hmm. Saka imimi muri kufungeiwo nezvazvaita kudai mudzimai muchamuda here muchatorawo matanho akamira sei? Haa izvo tichazopedzerana izvo ndati kule sekuru vakupedzi nhau dzavo indozopedzerana nemunhu wangu zvakanaka vazopedzerana nemunhu haa tichasvitsana kumapera
aimboramba ndo nhau yaakuzonofira
yekuti aimboramba aimboramba ndichiona handisi fuza zine ndichiona alright kubva kuna bamunini bamunini pamasvika muchitaura namaiguru kana kuti pamazoona kuti mati masvetuka jurawo iyi mapinda nekupi tosipinda nekageti kadika kekuseni
then pamazo saka chakupinza ine apa asi mamune zvamanzwa Ah, chandanzwa baba zii. Saka chine ah ndioziyo kuti chii chanyatsoitika because ah, ndangodzwa nokudzitenderera. Ndofunga zva zvakuda kufumuka because ah Ndobva mukoma vanzwa ndasinga- kuti dai ndisvetuke ndouye kuno. ehe vandatongosetuka navo ndopinda zvangu ndopandabva ndasanganawo nazvo
But kubva pagedhi apo pakati hwandiri rega nenhau yemotikari dziri apa maona sei mamuchida kupinda nepanapa here kana kuti chii chachinyatsoitika ndoda kuti munyatsopanga zviri clear nyatsoziva kuti coincidence dzacho dzauya sei kuti muzovaone
munoziva chinhu chakuda kubuda mhm. chii chakuda kutongobuda hanzi kune manyanga ekuti bhozi inini kuuya kwandaita ndauya ndaifanira kungofamba kudaiwo but ndatongoziva zvekuti watongosvika pamba ungove interested akambodaiso daiso saka ndopandikutoona ndopandikutoona
plus ka hapana maendero anga hakuna mabudiro Saka kumira kwaita mufana wangu apa eh. ndokutopedza kwatopedza because hapana kwamabudiro vaivesa nofambuda because mota dzese vavamwe mota dzinezivavharira zvakawanda
pane motikari dzakapaka saka kumira kwaita ukachi kuzoona achidedza gadhibwe gadhibwe asiri kuuya saka pavo havatobvi zvavakaita havabvi ndozvakataura nasikuru ah.

saka ini ndakuita make yatove expense yangu futi saka ini kuda hama dzemurume dzemupfanha vanoita mabasa asiriwo namba dzehama dzacho hamuna here ndinadzo mama mbotsaura navo ndandisati ka ndatambotanga ndati ndifonere vakuru vakazviita orit orit mm. ya yeah, munenge muchizongotipawo information yacho zviri kufamba sei chii chaitika eh, kana hama dzacho dzauya dzikaonawo zvaitwawo nemwana wavo eh, ko vana tezvara venyu hai kungoti tambotanga zvichazosvika zvedu zvichazosvika ah, but pane njodzi kapa zvinhu zvakadai njodzi iripo akukuwarevera ndinowarevera ndinovarevera kuti hazvaitika asi zvichazoitika kumashure uku ah, mukuru wangu
ya gadeni boy vanokwanisa kutaura vanokwanisa kutaura here vanhu hapana vakaneteswa ava

Ah, tine urombo baba nezvamasangana nazvo but tine tinofara zvikuru kuti hamunawo zvamakwanisa kuita hamuna mhirizhonga yamakonzera eh, zvinhu zvenyu mazviita chinyararire pasina pasina hoo pasina kunetsana eh, chinhu chatinoda kutenda zvikuru asi kuna bamunini Imi mimba mune sedzimayi ndimi munoswera namaiguru kana kuti ndimi munovaona pamwe zvepabasa anditi eh, hapana uye zvimwe zvavaiita zvekuti munogona kuona kuti ah, maiguru mune mamwe mafambiro avo kana kuti kutoedza imini ah,
I think yoya munhu aitamba akachengera